Kada kutondijairira sitenge kumanje chiiko wofambisa nechi kurume dzafamba mhani ai kudiiko naye kuchinja zvine basa rechii asi kuti ndochiita handisi kumbofara ufunge zvako mashura ndetiona mandimba maasikana ekutamba nawe ndakatsamwa kana kuti ndizvitsananguripopota ah, ndakatotsamwa ndoda kutorova munhu kutoponda kana kutomutema musoro chene simbi akati ndabuda kuseni ini ndiri kusiya ndamuoneka ndichii ndikuenda kwamutari handiti eh. ndikadai ndatoenda kwamutari nhasi asi rwendo rwazoramba ndiri munzira ndichibva ndadzoka mandi ndatosiya ndatomuchengetesawo imba ndikati usari uchindionerawo mwana wangu nemba sinsi ana tsaida vasipo handiti eh. indasinaboziva kuti nhasi ndopauri kudzokai iye akutosara kutotirana nechikomba chake ndichingobuda ufunge ndekuti hameno kuti kana kuti afunga kuti zvichafamba sei kana kuti afunga kuti ndichaita sei kana kuti ndichanogara ndabva ndadzokera murodi ndiri kutosvika ndiri kutoona ah, atoenda chikomba chake mubedroom mangu chaimo kana ndiwo tsebe asi kana ndiwo izvozvi abva atiza abva azvikira mba make chikomba chake chabva chatiza nepahwindo tosana izvo ndatokuwara kapa nditizama kuti ameno ah, chikomba chake change ndachakapfeka chakapfeka chihembe chitsvuku so atiza zvekuti ndatadza kana kumutandanisa nekuti abuda nepahwindo samutota tokujairira zvekudaro ah, ndo zvatoitika kana ndiona itseda nditaurire kundidherera kwerudzi ikoko ndanyaya zvidzika zvekusvika pa madindomuziva Ah, saka uri kuti haiwa ah, ndakagumbuka simza iwe ndinamapwanya dho racho haiwa ah, zvamangu nditi handi munonoakutotiproai saka muri

achilai ah, chilai musaite musawanze hasha regai ndimubati gara ipapo aiwa mendi mendi ha ah, yosha ita oda yo vhura ndoda kutaura newe sha uri kasiyana lendaziva

Ibo sike. Ibo baba.
Sharp. Mawana.
Ndikuda kuva nesha, ndikuda kuva naye. Ini mcelebrity. Zvosvika pautelenda.
Sha, I had to set my standard up, Sha. Because I can't be a lowly like you know a nobody for a celebrity. I don't ramba sha. Unozoti need my background kapa kubutsa na mtwa. And I'm trying to make it marare sha. Eh, I know but unozoti chi Linda sikavanzwisise sha. Inini uh, okay. Vaudze kuti I can okay I will give it something uh, because ane mari. Sizokwane mari iwe. Achifamba netsoka. aiwa four minutes okoi mota yake aenda na driver ane driver He's a celebrity, Tseda. I'm telling you. So what is he? Panobuda bege. ndozvandikutaura kakuti i can't let this jackpot go i have to set my standard high salandladyamira sure ndinosotaaasabude because i don't know what's happening landlady kana matsamwa

Hey, you baby. Ah, aki ndokuziyeke. Ah, ndozikwa nemunhu wese cha. Wadi. Ah. Uyochwera apa timbotaura. Kuma socks so.
Ah, bosa. Utobatika area zino lero. Nditambikira wako. Eh?
Utobatika kwese. Uye ona amba nawo. Unoka lokazi.

wangu ungati mupa down ndoenda haisi nyaya but ona ka ane nyaya nemadhiri ako ekubegravi yawo kutaura yaya eh, eh. tukasangotamba kana ndokutambira furani racho but zvikuitika zvariini manje ndozviita anytime usatye unonditorero bhutso bva washafa bva wainatsa kunokubeki Ah, king yamuda nditi sei ah, inonetsa king ah. serious mwana wangu ndoka ndikubuda kwaundirira pana ndokumirira pana bobva ine boots kuno king uyo mfesi arikutaurwa nemandi ka ndomuziva ende icelebri nemari saka zvaucelebri wake zvine nemubedroom ako celebri changu mfana wangu ndechimwe chai chiyauzea chekunyangira nyangira maziya ingeyo apa ndinoda kunyangira nebhebhe riri muraini mako munokera sasori madhiri angu abude maziya but lenders nyaya yebedroom yenyaya yanaana pressure

takumurwa big kuna vamfana wangu iri kuitika manje ndasiya boots padeni paye paya maziya bcause ndinokera ndiri kutsiwa mabhebhi repadeni paye paya ari nezvinhu zvaro mfana wangu unongoziva mageto ivi tsida kuti yada kusumuka waketa bhebhi eh.
repadeni paye paya pane pane chikuchuna paye paya hai special haari nemadzinha aro okusekechi hanzi mandi rebibamta e eh, ndimandi haari masina ake wangu Iwe unoziva unomuziva ari popular muno muno. Yeah, manje ane masini, ah, ane masini. Mm, handizvizera ane masini. Agari izi jaba rake handarifarira wangu. But manje habvume manje kana sinoita deal neni. Saka tamba neni bho kampana wangu ndokuitira sei? Iwe ndiwo vanotamba neni bho. Yeah, bho, ndira kule matirauzi ndorifaisa haisi nyaya. Ndokushutira zvobuda bho. madhara ndokumachunda kuti madhara kunai mfana wangu anorova netbag reo eh, ndorova but
but kusoma mandi mfana wangu eh, unonzi vana undilajuka handichazoziva ndoita sei ndikutotanga noti kusoma mandi anawo masini ake anawo masini ndipiboo manje right uza tine maplans nalari ahead nokira so toiza nditoplanana naye ka mahwani mfana wangu Tochinjira kunyura zvako. Ah, plus tisichanyura hausi kuziva mukoma wako iri mbaa iri bho haita plan dzake dzibude ka zvapa
kamuruva mbama at least hasha dzangu dzingaserero funga handi nekuti ash ah, ndakabatikana zvisingaiti maya linda sinitika mai aiwa dzeda si inzwai manje pane pane jeri yekuti torova mari imi ndimuridzi wedini toziva pashandai muchingopretenda kurova mari kurova mari ani kurova mari sei eh, chii muramba muchingopretenda semuloja maibata mie ndapenge ini
ndobvuma yes ibvuma yekupusa pamwe pacho maibata pretendai seunge ndiri muloja imimi torova mari tetapedza
Mai Rachel. Uchaona chichiitika. Ah, tseda sha.
Ah, ai wakari. Mari chirudzii? Tsika mai muone zvokuitika. Menda ane mari yekuti anozotidyisa mari anoiwana kupi? Iseleb isu ane mari. Ingoramba makapusa makadaro. Hmm.